100 кешедән арттырмыйча. Дәк, министр нәрсә, нинди күрсәтмәләр бирә? Кайларга, нәрсәгә игътибар итергә, кайда нинди резервлар бар? Наҗип Накиевич монда менә бөтен коллегалар белән бик теге бергә бер команда белән эшләп баралар. Без монда районда еш булабыз, үзем дә булам, минем заместительләр дә килеп карап китәләр. Менә үзегез дә күрдегез, менә һәр барганда бик күп төзелеш бара, терлек буенча эшләр бара, фермалар төзү буенча, планнар әле тагын зурда, кормоцентрлар буенча иң беренче Безнең теләчә кереп китте Төркем кырма центрлар төзү буенча. Бик әйбәт, кырма центрлардан республикада кертергә кирәк. Растворный узеллар буенча да, техника яңарту буенча да болай бөтенесе менә хуҗалык җитәкчеләре белән бергә шулай бер аңнап, үзләре вникай итеп аңнап йөриләр. Икенче районнарга карап йөриләр яхшырак теге яңа технологияләр әйберләрне. Грантлар буенча да район болай актив катнаша, агростартаплар, ПХлар буенча да

Бу программалар буенча безнең ниләр авыл советлары буенча поселениелар буенча без сөйләштек май аенда Мухаммедшин һәм Зәббаров бу очрашуларны үткәрер. Безгә личный подворье буенча эшне алып барырга кирәк. Сабада булабыз.
Яхшы.
Нинди сорауларыгыз бар? Һәм менә безнең теләсәдә авылыбызга бик матур юл килде. Шушы елларда 5-6 ел эчендә генә боларына бик зур рәхмәт. Бик шат менә бүгенге көндә без агролак хуҗалыгы белән, Рәүф Мөхәммәтович белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Бу якларга Шәтке бик күтәрелде. Аллаһның рәхмәтләре яусын, алда да тормышта шулай яшәргә язсын. Менә бер сорау гына бар, халыкны да борчый инде. Менә бу сыерларга өчәр-дүртәр мең

Без монда Петровский сабантуена гел килә идек Сабада мин эшләгән чакта. Әле нидә эшләгәндә дә, Арчада эшләгәндә дә. Ярар, ярар, бик әйбәт, Рәүф, тырыша менә. Бик рәхмәт алга. Дамир каем өчен менә бик күп файда китерә Теләчә районына. Мине дә эзләп таба хәзер чакта. Дамир каем безнең укытучы, Арчада без бергә эшләдек. Эшкә өйрәтте безне. Хәзер сезне өйрәтә инде монда.
Аралашабыз, аралашып торабыз. Рәхмәт. Як, Дәмирхан эшне белә торган кеше. Шуңа күрә уңышлар сезгә вакцинация буенча ни э, коронавирус былай гына бетә торган әйбер түгел. Шуңа күрә ни үзегезне, якыннарыгызны э, барсында вакциналар бар. Вакцина бар, куркасы юк. Безнең президентыбыз Путин да вакцинация үтте, мин үземә ясаттым бернинди дигән. Митимир Шәрипович ясатты. Барыбыз да ясаттык. Шуңа күрә үзегезне саклагыз. Исәнлектән дә кадерле әйбер юк. Бөтен әйберне дә табырга була, эшләргә була. Исәнлекне табып булмый. Үзегезне, якыннарыгызны саклагыз. Әле менә бер җидәкче Аллан ней, мин ней, исем китте. Без бит килеп, анда күп кенә шундый алга киткән ниләр, проектлар хәл итә торган абзый, менә үлеп киткән. 453 кешеме, 55 кешеме инде хәер без коронавирустан югалттык. Шуңа күрә үзегезне саклагыз. Режиссер матур итеп эшләргә.
Ринат. Бас монда фотография.
Ринат. Түгел, дәйме. Масканы салай да, кәпсәләр чәбез.